Ao kasa yi, nsɛm bɛn na aba mmɔnten so? Ɛyɛ NPP mpanimfoɔ de nsɛm bi aba. Menim sɛ woate bebree, na ɛnɛ update ɛwɔ hɔ nom, deɛ ɛkɔ so wɔ hɔ na mede ɛbrɛ wo. Ɛnɛ onimonyamfoɔ Asante Boaten agrante interview ɛwɔ Ash FM, na ne nsɛm a wɔreka no, ɛɛ nsɛm no ano ɔden paa, na ɛte mu sɛ ɛɛ yɛse aboa bi bɛka wo a, na ɛfiri wo ntoma mu. Onimanyamfoɔ yi asɛm a wɔka nyinaa ne sɛ nsɛm a wɔka gu ne so sɛ wɔse Dɔkta Alhaji Mahmudu Bawumia sɛbesɛbesɛbe kyerɛ sɛ wɔyɛ ɔɔhoɔ koraa kyerɛ sɛ ɔnsɛ mfata NPP seat no contest a wɔkɔ no ɔnsɛ mfata so ɔbɛkɔ bi ne nyinaa ne sɛ ɔbɔ adaba yi ne those things no nyinaa onimuonyamfoɔ no aba abɛkasa sɛ ɛɛ ntwa ntosoɔ wɔ hɔ yi ɛyɛ ana ɛɛya pii nti nsɛm a wɔn ka no ebi anu a wɔn na mmom wɔn na akyea yɛsi wusua obi asa na wakyea opa. Yɛtie wo yie ne wo nkyerɛmu no a wode ba no a, deɛ wokaeɛ no na wompɛ sɛ anaasɛ na ɛnkyerɛ sɛ bi a Dɔkta Mahmood Bawumia sɛbe ɔyɛ manfrani bi na waba abɛwura party no mu. Dabi dabi da ɛnɛ ɛnɛ berɛ yi manfrani wɔ he? Mm. Ɛnyɛ wiram mamfra ni wɛn? Ɛne wɔn a ɛwɔ mu dada no nso no, saa na merekɔlifaa wɔn anaasɛ sɛn? Mm-hmm. Ɛnyɛ ɛnyɛ nhae te sɛ asɛmpaa te, obi reka asɛm na wobɛgye n'ano na afei moasoa nsɛm because of election baako a yɛrekɔ nti no, yɛntete no ne yɛn yɛn yɛntete n'asɛm koraa ne yɛnsopa no because yɛbɛhyɛ da kuku story bi ne nnoɔma bi a ɛno nka ho koraa oh, why okay. do you do that okay I see why do you do that ɛyɛ simple analysis na meyɛ ɛna ne nyinaa no wodeɛ me nua kɔtie tape no at the point of entry mm-hmm. ɛho asɛm na na meka and I'm saying that he was new to the party structures nti sɛ yɛka loyalty hard work ne ade a, at that time deɛ na ɛno no na ɛwɔ yi. A wonnya a similar nɔf na na ɔno nso ayɛ saa anaa? Okay.
Ahu?
Enti sɛ ɛkɔba no saa no a, wo sow seed bi de to party no mu. A ebinom bo nnwo so na ɛkɔ so ara yɛ saa.

Nɛnɛ woba yɛ man mu ha, ɔman kronkron Ghana ha se a, ɛnyɛ easy koraa. Ne nyinaa yɛ amanyɔkuo NPP mu ana kyɛ sɛ nsɛm a nsɛmapɔɔrɔ ne akeseɛ no nyinaa ɛredi adenkyekye, ɛrebu Vandam ɛwɔ Ghana ha se no nyinaa yɛ NPP amanyɔkuo no. Na wɔn ankasa no, wɔn asa pɔtɔɔ atumi adi nkukuo afe mpem mmienu ne aduonu nan abatoɔ no, wɔn di nkukuo a na ɛnyɛ fɛ koraa. Ne nyinaa akyi no, ɛyɛ sɛ contest ɛtumi ɛba mu, internal election. Nyankopɔn ɛyɛ adom a 2026, yes, 31st eh, January, ana MPP foɔ ɛtu ahene ne ɛsi ahene foɔ ɛbɛkɔ na wɔn akɔ akɔsi ɛhene ɛwɔ mu. Na me ne wo kasa yi, ɛgya da mu a ɛnyɛ yize koraa. Na me ne wo kasa yi, hwan ana yɛtwetwe no abasa, serɛ ne abasa, yɛtwetwe ne sɛ ɔwea nam, ɛnam a ɛwɔ MPP mu a yɛtwetweɛ. yɛ onimuonyamfoɔ a ɛyɛ Kwasi Asante Boateng. Wokɔ Asante Akyem ɛyɛ South a, ɔno na ɛgyina mu wɔ mmarahyɛbadwafie di de ma wɔn wɔ hɔnom. Na me ne wo kasa yi, nsɛm bɛn na aba mmɔnten so? Ɛyɛ NPP mpaninfoɔ de nsɛm bi aba. Menim sɛ woate bebree na ɛnnɛ update ɛwɔ hɔnom, deɛ ɛrekɔ so wɔ hɔ na mede rebrɛ wo. Ɛnɛ onimuonyamfoɔ Asante Boateng agrante interview wɔ Ash FM na ne nsɛm a wɔreka no eh, nsɛm no ano ɔden paa na ɛte mu sɛ eh, yɛse aboa bi bɛka wa na ɛfiri wo ntoma mu. Onimuonyamfoɔ yi asɛm a wɔreka nyinaa ne sɛ eh, nsɛm a wɔn ka gu ne so sɛ wɔse Dr. Alhaji Mahmood Bawumia sɛbe sɛbe sɛbe kyɛ sɛ wɔyɛ wɔɔhoɔ koraa kyɛ sɛ wɔn sɛ mpata NPP seat no contest a wɔrekɔ no Ɔnsɛ mpata so ɔbɛkɔ bi. Ne nyinaa ne sɛ ɔbɔ adaba yi ne those things no nyinaa. Onimuonyamfoɔ no aba abɛkasa sɛ ɛɛ ntwa ntosoɔ wɔ hɔ yi ɛyɛ a na ɛɛya pii. Enti nsɛm a wɔreka no ebiara ni hɔ a ɛwɔ mu na mmom wɔn na akyea. Yɛse wosua obi asa a na wakyea wo pa. Atiefoɔ Nsɛm no nyinaa a mede rebrɛ wo no nyinaa, wonim sɛ dwumadie yi yɛ Asanteman, Ghana mpuntuo, Ghana nkankɔ dwumadie yi yɛreba abɛdi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ghana bɛfa ne ntampa atumi afira. Yɛse adeɛ biara ɛwɔ asase so biara nni hɔ a wobɛtumi ayi amanyɔsɛm de afiri mu. Amanyɔ wɔ hɔ yi, ɛnyɛ ade bɔne. Nanso woba Africa, yɛ man Ghana ne titiriw Africa, yɛ perception a yɛde kɔyɛ amanyɔsɛm no yɛ sikasɛm. Yɛnya yɛn ho tam na yɛne yɛn abusua kɔ akɔdi. Ɔbɛba abɛka sɛ yɛ A, adeɛ kye a wɔse yɛyɛ B. Wode tumi no ɛrema ne foforɔ, ɔɔkampɛni wɔ wo side a, wɔse ade no yɛ A. But wɔnya tumi no wie a, wɔse ɛyɛ political talk. Ɛnyɛ Ghana, ɛnyɛ Africa a, wonhu saa nneɛma wei nyinaa bi. Yɛn mpanimfoɔ sɛ wodi wɔn akyi a wobɛka nsɛm a ɛni ho kwan sɛ woka de akyerɛ wɔn wobɛyɛ ti bɔ nkɔ so because yɛwɔ bebree no mu wɔ hɔ a wɔn ka sɛ yɛ nimdifoɔ wɔ ghana ha kɔ nkurɔfoɔ aman so ɛkɔtu fo nyinaa wɔ hɔ but wɔn ba yɛn man ghana ha se yɛ a na wɔn adane nkoraa sɛ ma di ka ka kyerɛ sɛ woanhwɛ wo kasa yie na wokasa wɔ yɛ kurom ase na titiri woyɛ babunu sɛ ɛyɛ me sɛdeɛ meteɛ yɛ a wo kasa bɛyɛ wobɛdi atɛm ɔn sɛ nɛ nkora kasa nyinaa atɛn ne wɔ social media so ayɛ adidi atɛm mpanimfoɔ a ɛwɔ ɔman yi mu a wɔtumi kɔ aman hodoɔ so na wɔtumi kɔ kɔkyi wɔ hɔnom wɔtumi kɔtu fuo wɔ hɔnom no wɔba yɛ man ghana ha se a na sɛbesɛbe wɔn abɛdane ti bɔ nkɔsofoɔ ebinom ɛmi put it that way na ebinom abɛyɛ ti bɔ nkɔsofoɔ ɛyɛ ɛyɛ bi ɛnɛ hwɛ deɛ ɛkɔ so wɔ yɛ man ghana ha sei yɛ yɛmra back ɛtiɛfoɔ ɛnɛ ɛyɛ ɛdwoada obubuo bosome da a ɛtɔ so mmiɛnsa ɛwɔ afe mpem mmienu ɛne aduonu enum nim nie november bosome da a ɛtɔ so mmiɛnsa ɛwɔ ɛɛ eh, twenty twenty five emu ɛne ɛwɔ dwumadie yi ɛyɛ ghana mpunto ghana nkankɔ na yɛn nkɔmɔ a yɛbɛdi ni ɛyɛ bebree ɛɛ eh, producers ne deɛ wɔn dɔɔso bebree Stephen di anim na kyɛ sɛ ɛdɔm no dɔɔso yɛ wɔn din no bɛdɔɔso obiara wɔ n'adwuma a wɔreyɛ de aboa dwumadie wei nti mesrɛ wo aha nso yɛ greater one studios nti woba a na wasubscribe na walike na wode ama afoforɔ so tell your friend to tell your friend sɛ eh, greater one studios eh, aha na wobɛnya amanyɔsɛm no nyinaa yɛka ne sɛdeɛ teɛ yɛmfa bi nka ho ɛne yɛn ti bi so mfa mfirim sɛdeɛ ɛteɛ pɛpɛɛpɛ no saa na yɛyɛ no woyɛ adeɛ a ɛnyɛ a yɛbɛbɔ w'akyi wote hɔ a na aho hyehye wo yes yɛbɛyɛ wo sɛ bayifoɔ a wakɔwura wayɛ mistake akɔwura asɔre dɛm ne yɛbɔ mpa yɛ ne wɔntumi ntena aseɛ na adwo nso aka no saa na yɛbɛyɛ wo because sɛ wode ɛtorɔ bɛgye tumi a yɛbɛma wahu sɛ ɛtorɔ no a wode bɛgye tumi no Sɛbesɛbe, wonka kyerɛɛ nnipa, enti nnipa no a ɛteɛɛ no yɛ se yɛrepae wo na wohu. Na deɛ ɛma me di yaw kɛseɛ wɔ NPP amanyɔ kuo no mu sɛ, wɔn na ɛyɛ nnipa anaa amanyɔ kuo a wɔn wɔ ɔman yi mu a ebinom nso duru wɔn anim, wɔn ba wɔn de social interventions ahodoɔ bebree egu kwan mu. Nanso wɔn adane wɔn ho, ebinom adane wɔn ho abayifoɔ. na ɛwɔ amanyɔ kuo no mu ana wɔn resa amanyɔ kuo no left and right ɛsɛ no wei sɛ me na me ba kane wei sɛ ɛ delegate a wowɔ npp mu a wobɛto aba mo ani na sɛ aboa wɔ hɔ sɛbe sɛbe sɛbe ɔmampanin kofoɔ tuufo sɛ no matter position bi ɛkura wɔ awɔ position ɛyɛ bogus position because wontumi nyɛ hwee ɛ example kɛseɛ wonim owó a ɛsɛ hwɛ na ahwɛkyɛm a wontumi yɛtwetwe ne sra ne abasa ne adeɛ nyinaa wofiri sɛ npp wɔ power Ka deɛ yɛyɛ kyɛ ma wontumi no kɛbɛba so. Te wo wɔ NPP mu na sɛbesɛbe woredi aborɔ a, sɛbesɛbe mo na mobɔ a mokyɛ mo sika ne mo nneɛma na modie. Na sɛbesɛbe yɛn no deɛ nti a yɛn a ne yɛn ani abere ne sɛ mobaa social intervention yɛhwɛ firi SHS. Yɛn mu bebree wɔ hɔnom a ka sukuu no nti yɛntumi nkɔ bi. But because of free SHS nti, me meteɛ me two by four paa yi a meredie yi, sɛbesɛbe Nana Addo Dankwa Akufo-Addo de free SHS no baeɛ no, abɛboa. because me nua bi a nkoa ɔfra daa me school fees sika no na n'ado ayi sɛ ɛka no afiri hɔ nom that's the main reason why a ɛba ne npp sɛm a ɛyɛ anam ani abere no me se ɛba sɛ yɛnka ghana asɛm a yɛba a madamfo ne wo me nua ne wo ne saa de no yɛmfa nyɛ amanyɔ sɛm me meyɛ me me me what do you call it koraa me me me wura fi mu ayi koraa meyɛ me nsɛntwerɛ adwuma a meyɛ no Menyɛ no sɛ wo na woma m'aduane diɛ so wo ho asɛm aba na woadi sɛbsɛb nsɛnhunu a na merebɛsɔpɔɔto wo. No! Mede bɛto baabi a ɛda pɛpɛɛpɛ na mabɔ w'akyi na maka akyerɛ wo. Mewie a mɛsan de video no ama wo na mahu sɛ ade no a woyɛe no ankɔ yie. Unless ebia wotumi ma me tangible reason a ɛkyerɛ sɛ ade no ɛnyɛ wo a, but yɛde reto wo so Saa de no deɛ mene ho asɛm ka. Woba NPP mu a, nea ɛkɔ so no, NPP akrakyefoɔ a mobɔ bet de tom afuma no yɛ nkoraa fɛ ɛma nkoraa bɛduru hɔ no. Ɛnɛ deɛ NPP akɔ opposition ama wɔn adane nkoraa nkoraa. Wɔn adane nkoraa nkoraa. Party no na modi no aborɔ. Deɛ moyɛ nyina nkyiri mu esua yɛnhwɛ NPP ne NDC. abɛgye Ghana abɔ so ama Ghana sɛbesɛbe na me deɛ dabia madi ka aka kyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ yɛnya third party na party a wɔn nso bɛtumi asɔre agyina ɛyɛ a na mo mo alan mo deɛ a wɔn kɔkɔ te yɛ ne adeɛ yi wonhyɛ da nhu nkurɔfoɔ wɔ kurom ana Ghanafoɔ so so menim sɛ NPP ne NDC sɛdeɛ nkurɔfoɔ ka no bebree sɛ sɛ wɔn akɔ aduro so ɛyɛ alɛgye sɛ sɛ wɔn akɔ aduro so ATS ne so a na wei aba ATS ne ɛso a na wei aba So wonte aseɛ? Amanyɔkuo bi a wɔbɛkɔ biara no, ɛsiane sɛ wei mu di nsɛnhunu anka yɛbɛyi wɔn agu nkyɛn ne akɔfa amanyɔ foforɔ da bi a yɛ npp ne ndc npp ne ndc yɛde npp ndc npp ɛne yɛde sɛ kuro yi wei ba a na wabɛsa nɛɛsefoɔ line na wɔde wɔn akɔ nkyɛn NDC foɔ baayɛ yi da bia me condemn saa de wei ɛsɛ woyɛ MP NDC ni na woka saa asɛm wei bia hwɛ yie paa because NPP ɛwɔ so no mo so wɔ mo amamuo na ɛnyɛ amamuo a ɛnyɛ na wɔn wa baa bɛgye no na wɔn repeat the same thing no wɔn yɛ yɛnfa dii bɛn na ɛma wo atiefoɔ. Ɛɛ afei ne yɛahyɛ agorɔ no ase. Na nnɛ ɛyɛ me ya sɛdeɛ me mepɛ no no manya ne saa. Biribiara coach wom te coach coach wa na wate aseɛ. Ɛɛ onimonyamfoɔ Kwaku Asante Boateng nsɛm a ɔkɔkaa sɛ Dɔkta Alhaji Mahmood Bawumia ɛyɛ alleged sɛ yɛde ato ne so so ɔka sɛ ɔnsɛ mpata sɛ party no obedi animu because of sɛ ne ne ne ne ne ne yɛde ayɛ traba ne adeɛ ɛyɛ statement a ɛɛtan i don't want to repeat it here mempɛsɛ bɛ repeat no wɔ ase because ɛnyɛ statement a ɛyɛ anigye sɛm na yɛbɛkɔ na yɛtie onimonyamfoɔ yi interview a wagrante sɛ nkurɔfoɔ na ayɛ saa de ne de hyɛ no na ɔno mu wanka ne saa yɛsɛ obi sua wɔ asa a na wakyea ne pa ne ba no a wɔne no reka asɛm a ɛyɛ asɛm papa a ɛda hɔ abakɔsɛm npp wɔ abakɔsɛm ɔreka akyerɛ party ma no na binom nso wɔn de wɔn party wɔn selfish interest ɛno na wɔn de yɛ judgement ɛyɛ adeɛ na yɛde sɛ yi ɛyɛ amanyɔkuo a ɛbɛyɛ dɛ na akɔ so wote party mu na panin ka asɛm na asɛm no wɔatwe sɛ asɛm no a ɛbɛyɛ dɛ na party no atumi akɔ so. sɛ issue bi ba a mobɛyɛ dɛ atumi address monya sikadie ne bet a mode bɔ mo afu na mo na yɛ address mo wɔ kurom ano sɛ moyɛ akrakyefoɔ dɛ nom abɛyɛ nkorankoraa ɛwɔ kurom ano ɔka asɛm ama mo wɔ mma gya mo mma wɔ fie na afei nkorankoraa preaching a nkorakora agyae no ɛna mpanimfoɔ a mo mo mo abɔ bra wɔ ha ɛkɔ obi man so kɔtu a ɛkɔtu fo no nyinaa no na mabɛlusu mo ho na moka nsɛm a ɛnsɛ mfata wokɔ dɔkta lagye mahmud baumia camp na wokɔ kennedy akɔmpra kɔgya pɔ camp a it seem like sɛ ɔmo yɛ atamfo ebi nsi da madika tuufo ɛsɛ masa kofua afutuo a wɔde maa mo sɛ wo party wɔ aban mu a ɛna ɛyɛ na wowɔ position a ɛne power bi a ekuta wo tumi bi a position bi a ekura wo ɛwɔ opposition no ɛyɛ bogus wontumi nfa nyɛ ɛni bibia wontumi nfa nyɛ bibia ɛwɔ party ni mu So momma mo ani nna hɔ sɛ aboa wɔ hɔ, na momma mo ani nna hɔ na mpanyimfoɔ a sɛbesɛbesɛbe mo na nkuraa ɛresua mo no ɛnɛ mo kasa akyɛngyi because of tumi. Na NPP ne nipa num a ɔmo agyina no, wɔn na ɛgye power no de akɔma NDC. Wɔn na yɛto ma na yɛtwerɛ NDC aba ho. Obi aba in the, eh, in the ticket of NPP. ɛna ɔde rekɔ ntɛse what's the meaning of all these things ɛɛ mpanyin abɛda ne nkoraa ɛwɔ npp mu ɛna kyɛ ɛna kyɛ ɛna kyɛ ɛdɛ yi party na ɛdɛ yi sɛbi sɛbi sɛbi wɔn mu a party no sɛ kɔ opposition a ɛha wɔn paa ɛyɛ dwomfoɔ maa ne nkorɔ ne ba no ne asaa de no mo paa na mo bɛ wia sika alɛd nsika wia ɛne yɛtete sɛ mo wia wia sika na mo bɛ wia wia te mo yɛ dede prekese ne adeɛ wɔn te sɛ obi di atɛm a na wakɔgye sika ahyɛ ne ho ɛna wɔredi atɛm. wote sɛ obi de obi asoɔ na wɔadrɛse no wɔbase no left and right a na yɛ obi sɛbesɛbesɛbesɛbe obi na ama no biribi de ato ne kotokuo mu ana wɔdi wɔ nipa korɔ no atɛm ɔdɛ mene na ɔbɔ distance sɛ mpanimfoɔ a ɛwɔ npp mu nyinaa no sɛbesɛbe ebinom ada ne nkora because of sɛ ɔmo selfish interest ɔdɛ mene na ɔbɔ distance

ɛne adeɛ a wɔde agye party no asoɔ no ɛno ne yɛhu no anaa ɛnɛ deɛ npp a na ɛyɛ wɔdɔ party nkurɔfoɔ tu ɔmo si hɔ sacrifice yɛku bi yɛbɔ bi tuo ne adeɛ asacrifice abɛduru saa bere no ɛnɛ deɛ saa tumi no atɛn ne tumi no atɛn ne ama binom de ɔmo afu ɔmo selfish interest ɛna ɔmo de yɛ ɛna mɔnyɔ ɛwɔ africa mpanimfoɔ a ɛgye tumi wɔ kurom ase no ɛnka no korɛ. Na Bible sɛ deɛ nipa wobɛyɛ bia bɛbu ho atɛn. You think sɛ woyɛ politician nti nyame mu atɛn ana? Wo deɛ no bɛyɛ dɔbo dɔbo. Wo deɛ tena ase na kɔ bet wɔ afu na wia wiase sika nyinaa na di. Na Ghanafoɔ nyɛ stranded nenam. Mato nursefoɔ asawram. NDCfoɔ paayɛ atoto nursefoɔ asawram. Sɛ NDCfoɔ yɛ bi, MPPfoɔ yɛ bi. So NDC yɛ bi. NDCfoɔ yi. Mame nka nkyerɛ mo sɛ, sɛ MPP baayɛ no a wɔbɛyɛ yɛ na mo ka sɛ nyɛ. Ade a ɛnyɛ no na deɛ ɛbɛtɛn ne sɛ ɛyɛ ade papa. Ɛdeɛ na mobɛnya afiri mu. Aseɛ du nkatua bɛgyina Ashanti region sɛ wo use light anummerɛ a a wodam light ketewa bi ne ɛbɛte ɛnɛ deɛ na ɛkɔ yɛntumi ntua light bay ɛnɛ aberanteɛ si so ɛnɛ nkora ntumi ngwale mmeranteɛ ntumi ngwale wonim sɛ ɔbaa yɛ ɔkoi paa yɛ wɔ type a yɛ sɛ nka wotumi kye no na nka ne ne bɔ bra hwee ne wɔ kotokuo Ɛnɛ boys hu ɔbaa na wasi ne tiri ase waduru time a yɛsi wɔbɔ ne bra ɛso ɔyɛ Africa ofiri Ghana wɔnni deɛ ɔbɛdie ɔbɛda ase ɔbaa pɛ ɔbaa esu aberante esu obi esu na maame atete wɔn mu ɔbɛ mu atontɔn nyaadoa mako ti ahasuo ɛde ahwɛ osuo a mo akɔ akɔduru mpɛmpɛnsoɔ bi a atiefoɔ wobɛtumi aduru baabi no aso wayɛ waboa wo maame ɛwɔ abrabɔ mu kakra na waduru hɔ nom no na baa bi aba sɛ ghana mpanimfoɔ africa leaders mente aseɛ medwene ho a mente aseɛ na wama akwadaa no akɔ akɔtena fie wapam ne sɛ npp baayɛ no wɔyɛ bi wafa nipa mena aboro so nti wapam saa akwadaa no akwadaa no ofiri bɔko ayi wadu fakyɛ me koraa ofiri libya anaa ofiri benin wɔnyɛ ghana ni. Ah, adɛn na sɛbesɛbesɛbe adwempɔne wɔ Africa leaders ne bi tirim saa? Mopa mo nipa na wɔn ho nipa deɛ wɔde wɔn kɔ. Nipa no bi yɛ nipa kyɛn bi. Ah, nipa bi ayɛ nipa. So ɛyɛ sɛ aduru time a yamanyɔfoɔ nsɛm a wɔde yɛ campaign ne adeɛ no wɔn bɛdi so. Mekasa yi a mekasa a meyɛ sei no na obi so so sɛbi ɔntie asɛm a woka. na ɔayɛ ne ho ana na na na na na ɔredi atam na ɔyɛ se na ɔyɛ se asɛm a meka no me start free one ɛbɛpem diadre no wate sɛ madi obi atam meka kyerɛ wo sɛ wobɛka kyerɛ sɛ ade no yɛ ee na wotɛn ne sɛ ade no yɛ bia a ɛno yɛmfa wo ho nkyɛw because adwuma no a wobɛyɛ no wobɛdi akatua Na NDC foɔ nhwɛ adi wei na wɔn nkyɛn nso. Yɛse nurse foɔ yɛntumi ntua wɔn ka ɛne ade ade. Yɛwɔ MPs, ministers a wɔn gye akatua. Ah? MPs ne minister a wɔn gye akatua. Nkora no a wɔn nni sɛbisɛbi obi a wɔbɛhwɛ wɔn wɔ abrabɔ mu no. Yɛapam wɔn, wɔn akatua ɛne adeɛ no ne nyinaa ka mu a yɛntua ɛmfa wɔn ayɛ stranded everyday demonstration demonstration upon demonstration around ɛbɛ bi a ɛna ɛkɔ so nkora bɔne bɛn na nkora deɛ wayɛ akora bɔne bɛn na wayɛ mfonso a wayɛ ne sɛ wɔkɔ nursing training na wɔwie na bɛn afɔ na adwuma wɔ qualify yɛmfa obi akeke o ɔbɛtwerɛ exams na waduru wakɔ akɔ akɔ wakɔ interviews ne adeɛ na waqualify sɛ waqualify so wɔyɛ saa adwuma no na wakɔduru daa mpɛmpɛnsoɔ no na aban ma no kakra kakra no ne maame abɔ aberewa ne papa abɔ akɔkora ɛte akura no ase mekɔɛ ɔm kwankwaa nua hɔ nom no na afei yɛafrɛ ne sɛ ne ba no yɛapam ne si wɔ mmra fie wawa a wotie me no sɛ yɛwɔ ɛbɛyɛ ɔdɛ yɛde ghana no africa yɛde ayɛ yɛn ankasa sɛbsɛb yɛde party no yɛba power a ne yɛde ayɛ yɛn ankasa yɛn fie agyapadeɛ nsɛn sɛ ɛyɛ national cake yɛbɛkyɛ mena so wɔ biara so no dɛn na politicians no mu bi a ɛwɔ africa ayɛ wɔn ho sɛbesɛbe abayibɔnsanfoɔ mese amanyɔsɛm yɛde yie de yie amanyɔsɛm nyɛ asase so na ɛsate ɛsate firi soro bonsam ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔbɛtwe dɔm nyame hu sɛ ɛdɔm na ɔbɛtwe no ɛmmoa na ɔtoɔ ne ba asase so that's the main reason why yɛ ɔmɛki statement sɛ asase so foɔ mu nue So politics nyɛ ade bɔne? Yɛde yɛ amanyɔɔ, yɛyɛ de yɛ yɛn ho yie. Ɛnyɛ yɛn yɛ Afrikafoɔ yi bi. Madi kan ka kyerɛ John Dramani Mahama sɛ, ɔno ne deɛ ɔnyɛ problem o, na ne ministers ne nkurɔfoɔ a yɛyiyiyi wɔn sɛ wɔn nkɔ no, ɛna ebinom mmoa no. Ebinom mmoa no, hwɛ Sami Gyamfi, ɛnnɛ wɔntumi nkasa. Hwɛ Light ne ho nkorɔneba, nneɛma a yɛatotototo mu wɔ kurom ha. Sami Gyamfi ntumi nkasa wɔ ha because of sɛ wɔn na ɛda gold board ano. Enti because of wenu nti ɛna Sami Gyamfi wontumi nkasa anaa? In opposition na wosoa marker board ɛde kɔ onua ɛkɔkɔ pirikyi asɛmpa. Ɛdeɛ na adane ɛna deɛ wonya bet bɔ wɔ afu wontumi mma out. ɛna pirikyi sɛ yɛ pirikyi a yɛbɛ pirikyi de kyerɛ mo no anuanom sɛ ne sɛ na ɛkɔ ɛnɛ sɛ bi dɛm bi nkasa wɔ bi a wɔgyina galamsey site nsuo biara mu ɛwɔ ɛ nsuo biara yɛyɛ galamsey wɔn bia sami gyɛm fi ɛkɔ gyina mu yɛ press conference ɛnɛ galamsey na ɛtwa anaa wɔn sɛ africa yɛ mindset yɛ adwene na ɛda yɛ tiri mu no sɛbi sɛbi sɛbi yɛde tumi a mɛde ka ka sɛ ah na ɔman ghana yɛakonnwa no a yɛde yɛn mpanimfoɔ no kɔtena ase no awerɛfie honhom wɔ so anaa because wɔn ba a wɔn anim asɛm a wɔka no ɛnyɛ saa na wɔkɔ no atiefoɔ ɛɛ me me me ɛyɛ ana me dwumadie the way a mesi kɔ no no ebinom sɛ wodidi atɛm woyɛ sɛ nyɛ saa na ɛteɛ yɛpɛ yɛ man ghana no yie ghana no me nkoa mentumi nyɛ Madi kan aka akyerɛ wo sɛ, sɛ mebaa na mebɛdidi wɔ obi atɛm a, na ɛkyerɛ sɛ menyɛ correct, menyɛ papa. Bible kora sɛ yɛnyi atɛn, ma yɛmmu atɛn. Nti meka kyerɛ wo sɛ, John Dramani Mahama, sɛ wohyɛɛ bɔ bi na wonnii so a, sɛbesɛbe woanyɛ ade. Ana wanyɛ pɛ to Ghanaians a madi n'atɛm? Mini n'atɛm. So wobaa na woyɛ NDC na woyɛ yi a, yi wo selfish interest no to nkyɛn na yɛnwene ɔman Ghana ho. Ɛno nti na Ghana no ɛte kɔ fam day in day out, adeɛ kye adeɛ sa nyina Ghana ne kwan na ɛkɔ fam because of sɛ leaders no mu bi mpene sɛ yɛbɛka wɔn asɛm na ɔman no ɛyɛ nipa na wodi wɔn so na wɔmpene mma mu nipa ɛnka wɔn ho asɛm a sɛbesɛbe ɛmmoa ɛna nka ho asɛm dɔndɔm anim ama bɛsɔre na mo a ɛyɛ press conference wa wo wo wobɛfa no sɛn ɛnyɛ mo nipa na ɛbɛka so put your selfish interest aside let's talk about ghana yɛn put ghana no eh, first ɛtiɛfoɔ ɛyɛ ɛna yɛ me ya sɛ npp foɔ yɛ ma mo ma we ma we one point seven million vote dɔkta alhaji mahmud bɔmi awe deɛ nte dɛɛ na mo te fie na mo bɛma nkurom adwo kame ne nkasa ndc foɔ ana nka mo gu ɔmo so na nka mo kasa mo kasa sɛ dɔndɔ mani ma ama bɔhyɛ a ɔbɛhyɛ yɛn no sɛ ne sɛn mo adane sabesabe mo ama saa akɔdane ndc foɔ ɛna ne yɛn te ndc ho hwee yɛnte NDC ho asɛm momma yɛaso nkɔ adidie tokuro dodo tokuro dodo na mo kyɛ sɛ mo interest ana mo nko ho madi ka ka kyerɛ sɛ woyɛ MPP delegate na 2026 nyame yɛ adom a 31 January wonkɔto aba no bi a hwɛ hu no sɛ nnipa a wɔde nkabom ɛbɛbɔ party no mu no wonim dada you know dada Ɛyɛ me na mɛka akyerɛ wo, obiara bɛka n'anom asɛm kyerɛ wo. Deɛ ɔba a wamma wo biribi, wantumi anka deɛ ɔbɛyɛ de ama no, fa nipa korɔ no to nkyɛn. Dɔkta Alhaji Mahmood Bawumia sɛ de gitaa, kɔtɔn wo de gitaa. Na Dɔkta Alhaji Mahmood Bawumia de gitaa de gitaa yi, masa, ɛnɛ na yɛmpɛ sɛ yɛbɛkɔ no ayi, ne yɛn nyinaa bɛba no one by one. Kennedy Akomprɛ Kwagya Pɔn sɛ nnwuma, wokɔ akɔkɔtɔn. Dɔkta Bran Acheampong sɛ nnwuma, wokɔ a kɔkɔtɔn. Dɔkta Alhaji Mahmood Bawumia so wɔ ama so ɔbɛyɛ ne ho tam. Wɔbaa sɛ Ghana ba. Na Dɔkta Alhaji Mahmood Bawumia, yɛne no wɔ bi ka papapapa. Ne nsɛm bi ne adeɛ bi wɔ hɔ a, nkurɔfoɔ bi a wɔasɔre a Honourable Kwaku Asante Boateng, Onimonyamfo a ɔwɔ mmarahyɛbadwam de ma Asante Akyem South no ne statement a ɔkɔ kan yɛ a Dr. Alhaji Mahmood Bawumia nkorɔfoɔ ɛtwe se n'anum asɛm no sɛbsɛbe ɔnyɛ NPP ni biom mo ka asɛm ma ne yɛ ya obi kɔ ka se yabue ka no adi ti so nti sɛbsɛbe wɔn sɛ mfata so obedi NPP n'anim kɔka ɛnsɛm a ɔkɔ kan yɛ no no those things ne nyinaa wɔ hɔ ɛnɛ yɛse kɔkɔs Asante kɔkɔs a Vincent Asafua eh, eh, eh, Tafo MP wɔn na gyina mu sensan as secretary na wo yakɔ nipa num ɛna ɛkɔ contest nipa asante kɔkɔ so no wɔn wɔn no nyinaa kura dibrɛ ɛwɔ mu wɔn nyinaa wɔ dr alhaji mahmood bɔnua do you think sɛ wɔn bɛyɛ fair to others na na because of so wɔn atu wɔn ayi support na ma no ɛna asante boate kyerɛ mu ka kyerɛ wɔn no sɛ because of sɛ amanyɔsɛm twenty twenty eight a wɔn po obi a wɔbɛdi anim wɔ nipa ayi wɔn ti no nti no kɔkɔ so no wɔn ho sɛ nipa no bi wɔ mu a asante kɔkɔ so no vincent ɛɛ eh, ɛkwasɛfo atafo mp wɔn ɛna ɛyɛ secretary ɛwɔ ɛɛ eh, asante kɔkɔ so no mu saa so so ɛna chairman ɛɛ eh, ɛɛ ampretwum wɔn nso ɛyɛ vice chairman. wɔ mu kyɛ sɛ mpanimfoɔ a wɔkura kia yi wɔ asante kɔkɔ so no mu nyinaa no yɛ dɔkta alhaji mahmud bawumia adɛn nti na koka ɛkɔka ase yɛ bie ka na deɛ ɛtiri so ɔmfata so wɔyɛ yi no adɛn nti na ɛno deɛ moantumi antwerɛ lɛtɛ amfa ammerɛ no ɛnam no kasa general secretary justin frimpɔ kɔdua wɔn de lɛtɛ tententen abɛtwe wɔn ho afiri ho sɛ wɔn nka asɛm bi a wɔn de wɔn twe wɔn ho firi deɛ wɔn abo asante boaten ɛka no ɛyɛ sɛ nipa deɛ wɔka nsɛm a ɛnsɛ mfata bɛɛ no wɔnim nya mfoɔ no sɛ wɔanka ne saa nkurɔfoɔ na agye n'ano asi bɔne party delegate maa asɛm a mede twa toɔ na yɛakɔ akɔhwɛ video aka no a yɛbɛhwɛ no nyinaa me deɛ maba bɛgu aba no awie wofa ano apa da bia woamfa na ho asɛm ba yɛbɛba yɛbɛba bɛba ahyew na adeɛ ghana no ne yie deɛ yɛdeɛ bɛtumi ayɛ no As nsɛntwerɛni deɛ, wo duty ne wo obligation ne sɛ wobɛhwɛ sɛdeɛ ɔman no, ɔmanfoɔ, ɔmo a ɔmo wɔ fam no, nneɛma a ɔmo nim no, wobɛ adugate ɔmo wɔ ho. Enti, don't think sɛ mewɔ ha for me selfish interest. I don't have time for those things no. Sɛ yɛ me selfish interest deɛ a, anka menni time. a mede bɛba abɛka Ghana obi ho asɛm ne those things no. Enti NPP delegate a wokɔ akɔto aba, meka no dwam de akyerɛ wo sɛ yɛanya Kennedy supporters, yɛanya Dɔkta Alhaji Mahmudu Bawumia supporters a wɔaba abɔnten. Wei sɛ woto ma Kennedy a, mensɔpɔɔto general election 2028 no contest a mowokɔ no 2026 yi. Ne nyinaa fale by, ne nyinaa yɛ tumi na mopɛ. Na tumi na wopɛ na wohwɛ dɔm a ɛtae Kennedy Akomprako Agyafa akyi, Dɔkta Alhaji Mahmudu Bawumia akyi. Na obiara sɛ woto ma wei a wɔn sɔpɔto wei, na woyɛ delegate, na sɛbe wobɛdi sika akyi, wo selfish interest akyi, na abɛtena opposition saa. Ɛyɛ wɔn own cup of tea. Obiara ɛmfa ho, na wokɔ opposition no a, na sɛbe sɛbe, me m'aduane a medie no wabɛdi bi. Why? Mo deɛ mo bɔtɔm ɛna ho hia wɔn no. Momma Ghana ne ho nhia mo. na mo nyɛ two cedi three cedi ɛno na mo gyegye ɛno nti na obi abɔ wɔn fam serious no because mo money no two cedi lɔɔre fɛn no ho hia mo ɛna ano yɛ kɔ campaign obi obi sɛ o oh, o kasa no twa so na me deɛ tua ɛka ne yɛn kɔ obi a yɛ yɛato abadeɛ ma wo sɛ bɛsi hene wɔ party no mu no party no mu asɛm nhia wo sika no a wobɛgye ne na hia wo Enti wode sɛi tena party no mu a, wobɛyi sɛbesɛbe nipa bi a wɔnsɛ mfata ɛna ɛde no atena party no mu. Wokɔ manten so a, sɛn na Ghanafoɔ ka? Ghanafoɔ preach a wɔn preach no yɛ sɛi? Sɛn na NPP no mu teɛ? Ɛhenfoɔ na ɛsɛ woto aba ma wei awerɛ nkwa no? Mowɔ Adutwum wɔ hɔ, mowɔ Dr. Brown Acheampong wɔ hɔ. Sɛbesɛbe mo na mo se NPP, we have the men. And indeed, nnipa no mu no, wɔn nyinaa yɛ men a obiara ne wɔn a ade Ghana ahyɛ ne nsa a wɔntumi mu Ghana. So wɔn problem ne sɛn? Ɛyɛ Dɔkta Alhaji Mahmood Bawumia ne Kennedy Agyapong. So wɔn anni party n'anim a, sɛbesɛbe, wobɛwu. Menka so wɔn nsɛm fata. Wɔn yɛ right person, ɛyɛ sɛ nka wɔn di anim. But wei sɛ me nsɔpɔto, wei sɛ me nsɔpɔto, na wɔbɛgyae. Because yɛwɔ ha sɛ yi, yɛnyɛ yɛwɔ wurom ha sɛ yi. Sɛ me ne Stephen wɔ ntokwa, na me ne Stephen ɛɛko, na wo so wobaa yɛ wɔbɛsi Stephen hene na Stephen na ɛnsa ɛnyɛ solution ɛma yɛn yɛ asɛm no a do you think sɛ Stephen bɛdi asɛm no adi ama me ɛbɛ no mabu no nti pɛ obi a wɔbɛtumi aboa ama atumi agye party no ɛsi asi hɔ no mo nnipa bebree ayi wɔn ti but me deɛ mekamfo ma wo sɛ woyɛ delegate hu deɛ ɔbɛto aba no de ama no kennedy sɛ nkurɔfoɔ sɛ woto ma no a 2028 baumia nkurɔfoɔ sɛ ɔmo nsɔpɔɔto kennedy nso sɛ sei nti woyɛ obi a delegatefoɔ nyɛ nkoraa ɛso da bia adeɛ baako a ɛma delegatefoɔ sɛ ɛdɔn na ɛkaeɛ let nyame nfa okra nsie wɔsi fear delegate because nipa no mu a wɔn bɛba bɛhyɛ delegate the same delegate no wɔ bia a wɔn bɛba agye so wɔ bia a wɔn bɛba agye so wotwa mu kɔ yɛ afoforɔ ba yɛ ano wɔn sɛ eti wote hɔ ano wɔbisa sɛ eyi nkurɔfoɔ yi wɔntumi nka no kura nkyerɛ wei sɛ sɛ ni sɛ. yɛse nɛ nnipa du akɔ rutu adeɛ kye a wɔse o akɔ yɛ asɛm a ɔbaa deɛ menu me ho koraa sɛ meyɛ maa no nti na mesan wɔ ha na wagyegye na wɔde abɔ so mo nyinaa nyame bɛbu mo nyinaa matwɛn na monyɛ na monni ghana aborɔ why nti yɛtumadeɛ no ɛyɛ ghana mpuntuo ghana nkankɔ da bia wobɛnya yɛn kakyeɛ wɔ ha sei ɛyɛ greater one studios saa nso so ɛna wopɛ trending story etwa mu a na wɔn nsa aka ɛyɛ greater one tv ɛne ɛneɛ ɛɛ me me nua ba yi wɔ sɛ wahwɛ channel no bi a ne ho ɔfɛ kama na ɛneɛ wohwɛ n'ano a wɔde wotumi sɛ nsɛm deɛ wɔka bi ɛna deɛ ama ani gye ne ho koraa ne sɛ ɛnyɛ sɛ asɛm no wɔka ne sɛ wɔkɔ akɔdi akyire Ɛna mo nso na sɛbesɛbe nsɛnkyerɛfoɔ ba mo program ase ɛne saa ade no a, ɛnɛ nsɛnkyerɛfoɔ nyina ma me animonyam kɔ fam. Ɛnɛ wɔbi ɛɛ ne nyinaa firi amanyɔfoɔ yi aa, manyɔfoɔ yi aa, manyɔfoɔ yi aa, ɛna mo yeyɛ saa ade no. Mama nsɛnkyerɛfoɔ animonyam kɔ fam, ɛna nsɛnkyerɛfoɔ no aso atwe wɔn animonyam. Ade no yɛ ɛwɔ se di, ɛyɛ si wɔ se di, sɛnkyerɛni paa o, yɛka se yɛbobɔ a, yɛbɛbobɔ bebree, wɔn ankasa a ɔhwɛ me no, wonim kyɛɛ me, me a metia yi. wonim bebree kyɛn me ɛne yɛhyɛ bi nkɔm sɛ bi bɛyɛ president gyina ghana ɔman ghana sɛntwerɛfoɔ deɛ kie gyina mu ma temamufoɔ ɛnɛ sɛntwerɛni no akɔ akɔgye sika ama nɛɛseni no asɛm a yɛso ɔka bi ma no ɔntumi nka aha yɛnyɛ ne saa mene wo sɛnde me billions ne ho asɛm ba mɛbɔ wɔkyi billions sɛdeɛ ɔyɛ no na ɛnsɛnde mma so ate aseɛ because ɛnyɛ sɛbesɛbe menni wo sika no akyi nkoko me ho Bebree no ara san de ba, yɛdii asa, circus, eh, emu sika koraa no, yɛnhyɛ da, eh, yɛmfa no nsia. So, me din de Nana Kadua, me na medii ho kyeame. Steven bɔ m'akyi dɔm, eh, ana, eh, Ebenezer, oh, Ebenezer so wɔ ha sei, saa so so ana me ame madam baako, ɛndeɛ wokɔ, ne, ne din no deɛ, wɔn no wahyɛtɛ baabiara. Greater One TV, wokɔ hɔnom a, a trending story, wɔbɔ ne sei papa, nkurɔfoɔ tumi kamfo naa, mesrɛ wo wawale. Why? Wawale. Ɛhɛn, nti ehu sɛ binom frɛfrɛ backdoor ne adeɛ. Ɛnyɛ wo nko ara na adeɛ yɛ wo fɛ. Nti wohwɛ a na wode wo comment ne wo biribiara aba ne yɛadi agorɔ no sɛdeɛ ɛteɛ. Yɛse 20 minutes, matwam bɛɛ thousand ayi. Wo ara wo ho dɔ nti a, Nyankopɔn nhyira no nka wo. Yɛbɛsan ahyia Nyankopɔn yɛ adom a. ɛkyerɛ ne yɛde another edition of ghana mpuntuo ɛsan de abrɛ wo take care good afternoon.